Let's go! Malta's number one radio station. One radio. Għal preċizu ma l-10 u 5 minuti l-odot tajba li kum semija kolla tana l-lum ninsabu għaw taħt l-umbrella fuq Radio 1 jew Radio Filfla jew eh, Bonġu. Bonġu. Mela għanna maħna dal-ħodu għaxaħt fuq linja. Bin. Min, bin, ah, bin. Tista tajli għal xiex tibdel leħnek meta tkun fuq il-radju? Nafxi għax ħaġa automatika, vera. Ħara, ħara, ħara, ħara, ħara. Vera, vera, vera. Anki inġil insaqsi li nifsi kif jirna xili. Oh, u tiġin aktar petetu isek. Tuża diaframma. Eh, all right, all right. Tafxi ġifiri, ġo. Il-fjamma nuża jena. Ġo, ġo, da mi kolli dal-ħodu jisab maħna, eh, soltu natuna għatitli, kantant, prezentatur, autur, u għattur. Kolla dek tamilom ġew daw. Le. X'ma dik sa. Ehm, Missier insomma wkoll eh, huwa wieħed. Għaliex ma dekx tagħmilhom. eh, Kolla dek tagħmilhom. Awtur, awtur madnix nikteb, attur Eh, ma madnix. tix tikteb vera. Ma- le, ħafna ma nikteb diski ta' Imma millux battinna Kanzunetti. xeba kanzunetti. Imma dawk tiegħek li antiki, ktibt illi antiki, jo. Ma jispiċċaw qatt. Prezentatura xi għandi programm fuq ir-radio. Eżatt. u Kantant immur inkantan għamal anzjani fil-ħodu. Ekku, ekku. Imma. Biex immur, immur biex nasel il-ħom. Ta' meta tmur tkanta, per eżempju, ġili. Tħossu, mux tamela ta' attur u kol fl-istess ċifri zom, bdiet intervista ħan id-dew minna. Eh, bdejna l-programm. Eh, eh all right, all right. Nsabu taħt l-umbrella. All right. Nsabu taħt l-umbrella, ikbar minn tal-kunjata di l-umbrella tagħna. Ma l-kunjata għand umbrella. Ej, għand umbrella kbira.

Twilit tem għadni noqgħod hemmhekk. Għadek toqgħod hemm. Ija, biex nibdew wara mill-bidunet din hija xi ħaġa nqarari għalija eh, li naċċetta li mmur fuq radio. Eh, ikolli ħafna jistidnuni eh. imma ma morx. Il-raġuni hija li jasal żmien u winnib fih da żmien. Tibdilx li l-mistoqsijiet għan itlaq jagħmel għalik waħdek. Kompli. Madnix interessat, madnix interessat. Issa jien billi niġi fuq ir-radio noqgħod nitkellem fuq x'għamilt u x'mamilx u marom. L-ewwel net il-programm tagħna huwa kemm xejn differenti. Però sona xorta ħan nisimgħu x'għamilt u se tagħmel u x'in tagħmel bħalissa mhm. u eh, fejn sejjer u fejn. Jiena ġej ta' xat li li ħattini xi ħaġa wara l-programm għalhekk għax bik ma kontx niġi ta'. Vera ħantuk xi ħaġa wara l-programm.

Għas irrit nemmen. Ma nħossnix, eh? Nara naqra fil-fil. Apparti, apparti smani, naqra jma u għajma hemm u hekk, imma ma minn ġewwa ma nħossnix. Naħseb daw kollha u xtaqt fil-fatt jiena kif kif kifet li li ħatala 60 u koll sorprendejt ruħi, ma tidirhom ġew. Mhux għax ma nidirhomx. Ara Sonja tidirhom iktar. Għalt li semmini ta' Semmejni għanna waħda hija. Ġabba dit li għalt li smaqt li darbora stidelli li ta' mux li l-bis. Eh, jina dem ħassajt nitifel zaħir minn ġew, anki nkun qiegħed ma' ċertu nisek ġifieri nħossni li minix it-tip tagħhom. Nażel vera l-karattru jagħmel differenza. Karattru, karattru. Anki jekk tarani pereżempju mal-anzjani jien. Totalment, qisni t-tifel tagħhom, he nkun, nintelaq fuq il-mejda naqa' mal-art, xejn, qisni qisni baby, he nkun. Kemm il-darba tkun ġew? Qisu mmur darbiva u darba le. Darbiva u darba le. Xi ħmistax-il darba fil- U jieħdu gost ħafna, ħafna. Ħafna jieħdu gost. Aħna jlek jien ma mhux biex inkanta biss, għax tkanta biss ma jteżwel jitfaw sidi u joqogħdu. Jiena ħobb noqgħod inġalhom ikantaw, jgħannu, jirrakontaw. Eh, insaqsihom mistoqsijiet fuq eh, anything li jiġi. Fil-fatt tal-ekket, l-ekket l-ek meta tkanta, inti tkun attur u koll. Eħe. Ela li biex tamel performance. Aħna najdu l entertainer. Eżatt, eżatt, eżatt. Għani nibdew bl-ewwel kanzunetta li għażilt inti. Illi ma nafx minn umma jena daw.

Ara jiena kont iffissat. Għad id-dispjaċini li batlek. Kont iffissat fuq il-Beatles. U mhm. din, dawn mi jomx il-Beatles kollha, dan huwa Paul McCartney waħdu, imma fi żmien il-Beatles imman dal-orchestration tanti sabiħa li meta nibdija rrit nispiċċaħħa dil-kanzunetta. Vera, jtik li ma eh, twaqafix. Tejt, din qed nisbaħa kollha x'illum il-ġurnata serna, kif serna u jisna per eżempju. Illum ma toġobniex applikazzjonijiet tal-lum. Illi taqbad kanzunetta tisma' oħra teqleb mhm. teqleb teqleb teqleb u diska sħiħa ma tismaħiex. Illum m'hemmx melodija. Fiex tfakrek ġew di imma? Din, le, din din għamilta għanna xi waħda mill-favoriti tiegħi. Mhm. Dejjem kont ngħid li Imagine hija l-favorita tiegħi jien, ma naħseb tant smajta ta' John Lennon. U għara ħan għajdlek, jina meta kont zaħir, mux dejjem kont għob il-mużika, jina bdejt bil-futbol. U kont tajjeb eh, għal-futbol, jina kont ninazel ma' tim tal-iskola. Jien kont ninazel ma' tim tal-iskola minn sena qabel, kont għadni jeżar ġifiri. Ija, l-primarja kont diġan nintazel sena qabel, un bat għajt ninazel snin kolla li dom ta' fon 5. mat-tim ta' u kont tajjeb. Ġifieri bqajt isu ta' 14 15 sena tilgħab il-futbol, xi ħaġa. Eħe, mbagħad kont nilgħab ma' ħalaxaq mal-miners u mar-rainbows. Eħe, mar-rainbows ta' ħar tarxien. Ta' ħar tarxien. Le, ta' over the rainbow, xaffarijiet daw. Għax dam knaf jien, jiena minix ħafna ntis tal-futbol, ma' ovvjament. Dak iż-żmien kien joħorġu il-panini konna noqogħdu. Panini mhux il-ħobs ta' Eh, Il-panini l-istikel, si. Niftakar newahlu u dana, eh. kont iffissat fuq il-Ġermanja, kont nibatilhom kull sena jibatu l-ritrat bil-firem u da. Minnaħa eh, l-oħra, minnaħa l-oħra, missieri kien cinema operator. All right qabel qabel twilit jiena xumbat wara twilit jiena ma setax jibqa' jaħdem daqshekk fit-tar ta' xom middejqet weħeda u beda jmur ibajjat u jagħmel. So allura kien jinteressawni l-films ukoll. antiki, speċjalment eh, Errol Flynn, Bert Lancaster, dawk l-antiki, jekk għax fuq hekk rabbini. U fil-fatt għadek sallum il-ġurnat anki kanzunetti ġew, jena anki nisimgħu fil-programm tiegħek kanzunetti li qatt jew rari nkunu smajna fuq ir-radio xi kollhom ħafna Inti żmien. imma għax qatt ma tkun ħriġt mid-dar, imma ħadd joħor ikun Vera, semaħħom. vera. eħe, eħe. Eh, Mande kollezzjoni. Ommi kienet kienet sifret marret tagħmel xi operazzjoni barra minn Malta u ġabit li kazett, recorder għaw, mhm. u ġabit li tape, Teltin John kien l-ewwel tape li kelli, Greatest Hits. U kien hemm ħabib tiegħi l-iskola rekordjali kazett tal-Beatles. U bdejt nismagħhom għadi nafa. Ara din nafa. Illa din nafa u kolla kot nafhom id-diski, illa kemm huma tajbin daw. U spiċċa xtrajt kull ma kont insib. Tal-Beatles. Xe kollox kodba kodzetti. kollezzjoni sal-lum iva, il-ġurnata għandek din il-kollezzjoni partikolari. Iva. Kienu grupp tajbin, eh? Ovvjament. Wieħed mill-aktar l-aktar gruppi popolari għamlu l-istorja tal-mużika ġew. Pero mbagħad ħriġt inti eh, bil-grupp lej l-1984-1985. Qabel, qabel, qabel. Qabel kien mela, dak. Jien kif ħriġt mill-iskola eżatt. Jiena ftit ħdimt f'ħajti. Sorry ta' qed ngħid. Mela kif kont tgħix ġew? U lejn kont ngħix bix-xejn. Jiena tini 50 cents U daqshekk u nagħmel xejn għaddija. Għal minn dak it-tip tieni biċċa fil-flop, biċċa xort imqatta, biċċa t-shirt l-istess u tlaqt il-barra u daqshekk. Eh, fiex konna wasan? Fil-band, fil-grupp. Jina mortu eh. tlejl 1985. Le, 1981 kien sar Blanzuni. All right. Fuq eh. TVM. U kont ħadsen fieħ. U kien hemm grupp minn Birżebbuġa, Beat Group u ċempluli ma nafx kif iltqajt magħhom u bdejt immur magħhom insomma ndoqqu lemmu law tiġijiet u affarijiet hekk. U bdejt minn hemmhekk. Domtuk flimkien ġew. Domna, domna sa 98, sa kemm ħriġt Kemun Airways. Mhux l-istess grupp ta' eh, naqsu nżidu nbidlu il-membri tal-grupp. Mela, lura lejn il-snin design, għana għammollok fuq xaġa partikolari għan semmu l-Sonja, sewa. Zom, eh, zom, jien għatlek li ninsa. Eh, Fakkarni minni. Sonja? Eh. Għanda program fuq il-radio.

Di kont kantajta fit-tieġ. Vera kont kantajta fit-tieġ, di kont dedikajta li xaħat. Kont mela. dedikajta. Tiftakar eh. il-minut. Għax kont inħobb waħda u maħallew nix nizzewġa. U Sonja ġiet l-ewwel waħda u għat dakinhar għad ħana ħan id-dedika diska lill-oħra ħa. Nimmaġina lejla qasad idħol id-dar. Eh, fil-fatt batit li. Eh, fil-fatt batit li messaġġ taw qalt li għat li ħanna raw kemm sassemmini fil-batal, gideb, gideb u gideb.

U xġera bit-takkalja ġew dak inhar. Takkalja. Tiftakar meta ollejta. Konta ollejta waħlet ma xi wajer, u ma nizliet. Waħlet ma xi brazzi ma. Daka. Xi wajer tad-dawl ma nizliet. Daka takkalja ma tfissirx biss li min jaqbada jkun wasal biex jiżżewweġ. Eh? Hekk jgħidu propja. Eh, dak la waħlet hemm fuq. Imbagħad ma jiżżewweġ ħadd iktar. Tinsix minn fejq lajta dik it-takkalja jiena. Dak ikun ifisser nuqqas ta' sess, eh, imbagħad fil-fatt tifla waħda Tifla waħda kenna. Mimma. Kem se jinkixfu borom illum. Najdek. Lessa għanna l-air fryer. Ah, dak l-air fryer. Madnix bil-borom. Mela, għana għraf ftit messagġi eh, mill-dawn li għet jibatunna s-semija tana. Għanna l-Dennis eh, Minibus Service għallek. Eh, bomba il-lum zgur. Bonġu. Bonġu Dennis. Bonġu li rridu di mek, bonġu li Marion. Marion Borċ, Koniku Tajjar, Frank eh, Ro, bonġu ġo eh, Renato, Mary Raġus Deċelis, il-ġurnata tajba, Mary Genoves, insomma didna bonġu na Francis Caruana, il-ġurnata tajba ġo. Eh, Rendi Mikallev, Ġuċini, għanna l-mundu xkembri, bonġu għalikom, ġurnata tajba, l-ġimma tajba, grazzi dejjem tal-kumpanija dakom, Giorgina Borġ, għanna Mary Grace Vella,

Jina kont se ngħidlek, kont se Il-programm fuq jew mhux fuq. eh? Għax inti qed li qed li doq kemm jista' jkun mużika taħ. Le, le, imma mbagħad once li naqbad all right, tajjeb. Uqbad tibżax. L-ewwel ma nkunx irrid niġi, mbagħad once li naqbad ngħid is-sewqiegħat. Ħan nisimgħu oħra. Oħra? Ejja minn dawk li għażilt Għana mhux ħan itkellem jien. I wonder why. U għajja ħan itkellem ta' għajja. U ħan itlaq ta'. U le għandok lok di. Oh. Isma' di. I love you like I do. Show għal wadija. Show għal wadija. Show għal wadija. Mux għax. Eh, wonder why. Ija. Wonder why bħalissa. Eh, I wonder why. Sabiħa ta' diska ġifiri ma mux xie favorita ta' barra minn għawti għajam. Daqqej ta' l eh, kien l-ewel konċert li rajt. Mhm. Kien sar l-stadium, il-gżira. U eh, ma niftakarx il-ġurnata. Ija, ta' xogħol għadu għadu qabilhom kien hemm Enzo Guzman. U qatt ma sib ritratt. Ta' dal-kunċert. Xej, qatt. Jekk hawn ġatt għandu xi ritratt, forsi jtellaw jew jibbatuli. Nieħu gost narax. Imma kien impressjonawni dal-grupp. Hekk kienu xi 8 9 1979 jew 80. U għamilt. Nimmaġina li xaħat mill-li għet jismana għandu zgur xirritza. Mm, qatt ma rajt, qatt ma rajt. Batunna tellawna, jew. Eh, u eh, għamilt tletti jem b'widneja jisafru l-iskola. Kont għadni l-iskola, issa qed niftakar iwa. Baqa jett tisfir f'widneja xie sound għal dak iż-żmien kien oli. Kienu impressjonawni kollha jisnu fuq il-palku da. U fl-80s kienet bdiet ukoll il-revival eh, ta' rock and roll. Mhm. Shaken Stevens, Stray mm. Cats, Matchbox. U jina kont inkun dak iż-żmien kienu raġaw ħarġu Teddy Boys għaw Malta. U Teddy Girls u kienu jilbsu, eh, ġifieri biż-żarbun tal-ponta bil- bil-qmis roza u xnafjena u konna morru dak iż-żmien. Eh, rib. Konna morru l-Alambra nisnu, kienu mhm. jdoqqu rock and roll. U kien hemm sfin ta' barra minn hawn, eh, ġifieri. L-Alambra. L-Alambra. Fej kien ġew. Il- eh, ah, ta' slima. Ma semmiħ, Alex Reflex. Kien Tokis. Kien Tokis. U l-Alambra kien idoq kien idoq għal punk rockers u għal rock and rollers, xi ħaġa totalment differenti minn xuxin, kien jiddedika ħina tnej li huma. U kont mur hemm. Kont immur hemmhekk konna. Hemmhekk battal Sonja per eżempju. Mhux hemm, kienet ma kienet ma tafx biha. Le, żgur le. Kien hemmhekk kien għadu ktar żmien feliċi għalija. Barcellona. Vera? Ismaw żewġ eh, messaġġi ħana qroma. Eh, ir-raġel tiegħi kien għamel xi żmien idoq ma' ġew Erik Ellul minn Birżebbuġa. Sfortunatament ilu sentej li ħallina, Iva. Erik Ellul. Eric, eħe, kien idoqq il-kitarra miegħi u sfortunatament mid-żgħir. Dispjaċini. U mbagħad hawn messaġġ ieħor hawn nisma' l-programm qed niftakar ta' meta kien jagħmel il-programm it-siju tiegħi Ray Vella u ġew u qed niftakar kemm kien daħaq it-siju Ray għax kien qallu xi ħaġa avolja kien ma jiflaħx. Proset tal-programm Marisa Grech. Din xi ħaġa li niftakara ħafna. Ngħidlek il-verità waqt li kont qed nipprepara dal-programm, ovvjament jiena mmur infittex naqa' fil-librerija tagħna. U sib tanki eh, diversi programmi biċċiet minn siltiet, eh, sfortunatament mhux qegħdin hawn għaliex tant imlejnieh il-programm li żgur mhux sellaħ u laqas ma dak li għandna. Imma hija smajda u l-klips u qabżuli ftit ta' dmuħla li xrej apparti li ħadem ħadmu ħafna nies miegħu anki jiena kelli xi perjodu li ħdimt miegħu, però inti kellek karriera ta' programmi ma' Rej Vella. Rej kien għadu zaħiru, eh, u kien marat u niftakru jitħol għawek kont nitħol miegħu u kont niprofa ndaħku kemm jista' jkun. U miskin kull darba li jitħaq kien jisol għaliex bil-pirmi li kien jieħu, u raġġi li kien jieħu, Imma lija kien hekk sodisfazzjon kbir li narah jidħak hekk għal dak il-ftit tal-ħin. X'memorja, x'memorja ġibt li ġew. Mela, sena du għal dawk li għal l-faqsitu l-lum u. Ija, l-faqsitu, l-faqsitu. Għax tfaqqas mill-bajda. ċaħġa bil-Malti ridna nsibu. Spiċċaġġaħal ikul tant. Saru jużaw, eh, fuq il-gwida, per eżempju, semmewa. Il-faqsitu ta' dak u ta' dak.

Obsa u xinu ġej. 1998 ġo. Ija, l-ewwel waħda, l-ewwel waħda. Takarta mela di tajta. Wow, we're going to Kemmuna. Addio ciao. Kolla lirika tiegħek ġew da. Iva ta, hemmhekk smajna bej wieħed u ieħor kanzunetta minn kull sidi li ħriġt. Mux kolla, ejja, hemm xi 10 jew 11 il-waħda. U oh, kien hemm il-kazett ukoll, ovvjament kien hemm Airways, kien hemm il-hit. Kien għamel hit enormi da. Kien għamel hit li meta ġejna biex nitilaw l-Australja, l-Baby eh. Face kien kien xtara rights minn għant il-KTA, minn għal ħajbeħ l-Australja u sapi li l-Maltin kienu ġabatu għom l-Australja. Serjetà, vera. Niftakar eh, kien eh, Kien ħid kbira. Eh, Ximkien u kien jakwista. Illum meta noqgħod naħseb fuq li tara karozza għaddejja b'dak is-sound u qed idoq Superman għax Superman iktar li kienet tinstema. Tinstema tad-daħk għax illum U dak iż-żmien mbagħad ġi Superman. Għandi memorji tagħhom dawk nismahom il-gallerija. Hemm eh, għaliex fejn noqogħdu aħna hija triq traffikuża ħin kollu għaddejn dal karozzi hekk bis-sound dak iż-żmien insomma llum isom qataw nara. Ma dekx ismahom. Hemm nalla, hemm nalla. Imma ta' Superman u Pilmli u Morris Miner u Kemuna Airways. Eh, ma kif kif nibted di Kemuna Airways ġew, illa li ximbat minn hemm. Jina, jina minn dejjem, minn du kont zaħirek, dejjem bdejt nikteb il-lirika, fil-fatt eh, hmm. xi 1970. l esperjenza eh, tiegħek kienet? 1974 minn għalija. Ma Charles Saliba fuq Rediffusion fil-programm. Minn dak li jiktbu tfal. U għadni niftakar il-poezija mill-bidu sal-aħħar. Vera? U meta na. Imma twila ħafna. Le, mhix twil, imma ħanajdlek, din tita tifel li kont mort naqra. U jiena u naqra, indu ngħid kemm stupida. Imma tant trid tinqabbel il-klim li bdejt immur minn soġġett għall-ieħor. U nfxilt kont, bqajt niftakara din. Darba waħda mort l-iskola u sibt is-sur mastjola. Meta jiena tlu xi ġralek, għalli l-mara tiegħi għandha tifel bħalek. Jien kont sanajjat u beda jbajjat. F'daqqa waħda jien smajt bum! Kien is-surmast li waqa' minn fuq is-sellum. Ehm, Kemm tħaqna wara meta sħabi saru jafu x'ġara. Kellek għaxar snin ġew. Xi ħaġek. Ah, Imma immaġina ġifieri- s-surmast tela' jbajjat u u- u waqa'. Osga. Imma rrid tinqabbilhom. Imma U tajba, ktibta imma fit-taraġ tajba. di, għadni niftakar li U ktibta nstamet fuq- fit-taraġ. Nstamet fuq Red Diffusion. Iva. Għad għandek xi rekordi. Le, nixtieq, nixtieq. Nixtieq ta' blanzuni bissa ta' Nittalbu edin illum fil-program. Mela xinżel li għal-Monika ta' Zejtun li tgħidilna bonġu bonġu Monika, bonġu l-daw kollha tibatunna fuq il-paġna tal-Facebook. U koll ħafna messaġġi grazzi lilkom ġewwa parti ma' Augusto Kardinali inti kellek ukoll kollaborazzjonijiet ma' ħafna artisti, ħafna kantanti fosthom anki Holy Gen. Kiku ma semmejtom li xaqskot niftagarom daw. Eh, vera, ma tiftakarx possiblu jkellek mal-kapitlu 13. Ma ninsijom. Ninsijom, ma. Ma minn iktar. Ma jennaf. Kellek ma ringu, kellek ma l-bamboċċu. Ejja, tassew. Eh, ħansem għalek bicċa tal-bamboċċu. Eh, naħseb minn xi, minn xi. Wipeout. Program televiziv. Program televiziv. Ġidi, prezenta Super One. Diversi programmi televizivi. U oh, tnejn. Fuq il-1 tnejn biss. Għala xanxe, għala ejjeħ. Umbat kont fuq il-PBS. Kenna fit-2015 Teatru Zambulla u fis-16 ħalliħa ħabbat. U kellek oħra, I Love Malta? I Love You Malta kien 13 il-programm li għamilna għamilt għall-Australja. U kienu jintwerew fuq il-televizjoni. Kien hemm kien hemm kien hemm channel. Interessanti. Ija, joġbuni, vera, vera sbieħ. Kien hemm ċenil ġo? Kien hemm ċenil li eh, kellu slot tal-Maltin. Jina nħedġeġ semija tagħna I love you. Ġiġom, I love you Malta. Malta. E, emme kollha fuq il-YouTube qegħdin. Ija fuq YouTube. U daw kontu duru inti u Sonja ma' diversi sintki u personalitajiet. Eh, u nitkellmu fuq ir-raħal Diversi irħula, eżatt, eh. fosthom rajt taż-żejtun kien interessanti u tarħula oħra. Fittxuhom fuq YouTube

Eh, met konna għedin nipreparaw biex namlu CD fl-imkien. Vera. Jina kont għed nikteb lirika għalija. Mela. U għukin għed jikteb lirika għalih. Laqqas il-lirika li laħaq kiteb kien urijili imma qatt ma ġit fidejja. Kien ħada xaħat. Ida li kien involuzzjaw fil-program Wipeout. Iva, oh, Iva, bravo, eh. Umbat kien hemm il-ringu, il-ringu Il-ringu iktar tard imma rrid jagħmel song miegħi kellu song jisimha żewwiġi li huwa minnija flimkien. Mela ħan nisimgħu biċċa mir-ringu. Isimgħu. Għandek xtaqt niżewweġ men għax għandek tifla tal ġi Tiftakar eh, ġewdi? Iva, aha, aha, għan Joe Brown ir-rekordja jnija. Biex nitħaltu

Tfajt ħafna. Eh, mhux ħażin. Ta' min jgħid li qegħdin tisimgħu l-ewwel parti tal-programm eh, aħna nkomplu l-ġimgħa d-dieħla f'dan il-programm mela għaliex mhux ħanilħu ngħidu kollox. Mela mara ftit mument. Minn hawnhekk insellem lil Valgalja għax qalt li li tkun qed tismana mir-residenza San Ġużepp u ltqajt magħha fil-lift fil-lift il-ġimgħa ejwa. Kont ser il-ġenna. Għamma ftit momenti ta' reklami ġej l-lura dal One Radio. One Radio. Malta's number one radio station. Insomma, ġew di għaziltilek jena tafax, ma ziltilek. Imma xtaqt nazililek ħabba it-tifla biex niddedikaw għal it-tifla tijak. Sandy. Ija, xandi tifla wahda jena. Eh, kif bajt wahda ġo? Ma nafx, ma nafx ideja. Ma nafx ideja, le, ma nafx ideja, vera, ma nafx. Ma nafx, u sabiħ, tali kollok familja jek jien naf, imqar tnejn, ha? Jew tlieta.

Bħalissa, ija, bħalissa ftaħna, 15 ilu ftaħna Child Care Center il-Marsa, u qed tiħossiebu ila li xija għandha il-kors ta' manager. U kienet l-inizjattiva ta' ħaġa u jew dejjem għax kellek ix-xewqa wkoll jidher li kellek ix-xewqa li tagħmel il-biċċa ta' xogħol. Issa ħan nitkellmu fuq biċċa xogħol li għaddejt minna jiena. U eh, meta ħriġt minna depression jiena mhm. tant tibda tara l-affarijiet sbieħ fil-ħajja, tant tibda tara li kollox huwa possibbli li tagħmel. illi kif ġietu qalt li isma' qed naħdem f'Child Care Center, jista' jkollna tagħna. Alright. Alright, għamilnieh. U bil-flus u bla flus jekk tittamel xi ħaġa tagħmilha. Issir. U din l-avventura bdiet ftit ta' xurin. Ija, ilna sejrin erba' snin ta' bija, imma ftaħna ftaħna 15 ilu. U jgħat fi ċentru propju tal-Marsa, ġifiri ċentru. Jgħat fl-outskirts tal-Marsa, minn fejn. Hemm triq minn fejn jgħaddu viżibilju ta' karozzi. Viżibilju ta' karozzi. Side street. Ġifiri kważi kważi biex speċjalment għad dawk li minnaħat isfel jaħdmu naħat fuq, irridu bil-fors jgħaddu minn hemmhekk jew inkella jiġu lura mbagħad. Irridu jgħaddu minn hemm. Għamilu li inti reklami. Għax nedda jaqna mer reklami. Promozjonali, waqt il-program nixi inselli għal-tifla eh, u nawgraw l-ħidma tajba. Ta' min jgħid li apparti l-anzjani, eh, anke tfal, eh, meta mmur hemm taf kif jiġu jiġru fuq. Biex għax għatlek. Ma dikx tara xi tifel jgħidlek għaw Superman. Le dawk għadhom żarwis għalek. Imma jgħatlek għadni isni tifel żgħir. U meta mrem jena xej, nsir eh, tifel, eh, ġifiri, ndur maħħom mal-art u niġri warajhom u nagħmel. Ġo, ġesemmejta, eh, pero jina dejjem nafek, tiċċajta u bitbissima u tipprova daħaq il-dak li jkun, pero ovvjament kif ġa semmejt inti għaddejt minn żmien żmien kemm xejn diffiċli. Mhix kemm xejn, ħafna diffiċli u din hija xi ħaġa li jekk immur ximkien jiena rrid nitkellem fuqha. Għaliex Id-depression żdiedet ħafna, mhm. għaw ħafna nies ibatu bid-depression, għaw nies illi mux għawnis. Jien najt, jiena najt, illi għaw ħafna iktar minn dak li naħsbu li ħafna minn ħafna. Lanqas biss jindunaw. Dikkont ħanajdlek. Inti taf ikollok depression qed titkellem ma' persuna taħseb li dak aħjar minnek u tajta renatu dejjem jitħaq, għala dejjem isifer u jkun għaddej minn depression li ma tkunx taf. Verek tajt fuq inti. Tider ifimni inti tal-inqa depressed biex niftehmu. Għalhekk ġejtlek hawn. Depression hija marda kiefra immens. Il-għaliex mhijiex marda ta' għajma hawn u għajma hemm. Huwa dwejjaq li jiġi minn ġewwa. Ma jkunx ikkawżat minn barra. Ma jkunx għax Renato għajjarni jew għax tkeċċewni mix-xogħol. Mhux dak it-tip ta' dwejjaq. Huwa dwejjaq minn ġewwa. Id-dwejjaq huwa inti. parti minnek, inti ssir dwejjaq. Kull fejn tkun tkun dwejjaq, inti ma tista' tieħu pjaċir b'xejn. Għalkemm ikun hemm gost, imma inti xorta tħossek dwejjaq. Xejn ma jkun hemm gost. Taħseb li illa li dak li tkun qed tirrifletti allura jiġi rifless fuqek ġew. Jiena nara bħala sabutaġġ tal-moħħ fejn il-moħħ eh, jibda isir negattiv ħafna u jibda jara kollox ikrah u ma tkun tista' tieħu pjaċir b'xejn u jibda jaqbdek id-dardir fl-istonku u tibda taqbdek l-anzjetà u tibda tibża' min-nies u tibda ejwa ejwa tibda tinqafel ġewwa u tibża' li n-nies ħa jindunaw li għandek hija marda tal-biża' eh! U għamilt sitta seba' snin fiha. Joe, kif irrealizzajt imma li għaddej minn dipressjoni dak iż-żmien? Le, tant tibda, tant tibdilek bil-mod mhm. li li tħoss tajt u hija dajjien qed ninbidel. Mhm, Ma niftakarni darba qed fil-kamra u daħlet sendi tifla u mhm. ċaqalqet is-siġġu u nqtajt literalment qata kbira eh, ħadd u għadd oj għandi xi ħaġa mhux qiegħda sew jiena. Però qed is-siġġu. Ejwa, ma hekk indunajt li ma kontx f'sikti. U ehm, Qatt ma mort għand psikjatra, imma nħeġġeġ in-nies li imorru ġifieri jekk mhux għand psikjatra għand eh, psikoloġista il għaliex il-depression tineleb biss billi titkellem ma' xi ħadd u billi tinduna tammetti li għandek id-depression u tibda tbiddel il-ħsibijiet ta' moħħok. u ddaħħal ħsibijiet pożittivi f'moħħok. Issa dan mhux billi tmur titkellem ma' xi ħadd. Le, mill-lum għal għada ta' li jkun suġġerment minant professjonista. Xillum tmur titkellem ġaħat, isma xil-biraħ mor tebda, anki jinta kien hemm dwejja. Vera, jisiru ma daw l-affarijiet u iktar abduk depressjoni mill-li kollok. Dik ġrat li darba darba mommi jena għat li minti xandek, għatta depression, għat li depression xini. Għattilha dwejja. U għat li mhux anki jien kultant inqum bi dwejja u għat insa mhux ħan nipprova nfehma x'ma ma tis jekk ma tgħaddix minna l-ħares qatt ma tista' tfehma lil ħaddin tant kemm hija kera. Ekku, nifmek. Imma hemm il-fejqan għalija u l-fejqan huwa inti, capital letters. Ktib dil kanzunetta, għandok kanzunetta li jisima irridek tajx. Di Hija kanzunetta li qatt ma smajnik tkanta onestament dan l-istil ta' ta' ta' kant. Kien kont qed nitkellem mal-psikjatra Mark Xwiereb, milux da ta' xi 2019 kemm din, asna f'kemila. U kien għalli għamil li kanzunetta, u l-ewwel għamilt waħda naqra umoristika. U fi żmien di ta' depressjoni. Le, le, le, wara. Ġifieri kombinazzjoni tqajt miegħu. Għax da, da, Jien niskanta b'daw id-diski li ktibt jiena. Da per esempio tkun nkun deħel l-isptar jien u da Mark Xwiereb ma kontx nafu jiena. Mhm. Min-naħa l-oħra tal-isptar, ġew demej kolej! Jiena meta kont qed nistudja Londra kont nisma' d-diski tiegħek ta' u nħossni imbarazzat. Huwa semmiħu gol tagħna. Eħe. Daw in-nies jekk jimbarazzawni inta li eh, iġaluni nħossni li jiena xi ħaġa hekk speċi ta' qasna f'infema. fema. Għax ma għamilt xejn ta' barra minn hawn, ktibt erba' diski li inogħġbu. Ma tiskanta kemm eh, kultant mużika, whatever, dak li tagħmel fuq ir-radju, eh, ta' tkun entertainer u entertainer tajjeb, eh, twassal jirnexxilek twassal messaġġ pożittiv jasal. Mhm. U żżomm kumpannija lil dak li jkun u forsi tbiddillu ftit minn dak iż-żmien li eh, ma jkunx daqstant sabiħ għalih. Grazzi li qed taqra dak li ktibtlek jiena. Grazzi, grazzi. Qed nipprova x'banuċċali ġo għamilt U għamilna din il-kanzunetta minħabba dawk in-nies li minħabba depression jaslu biex jagħmlu suwiċidju. illi ma jkunu solvew xejn. Totalment differenti mill-kanzunetti kollha ta' Joe Demicoli ma hija kanzunetta b'lirika verament profonda. Irridek tajx. Joe Demicoli. Sabiħa Joe proset. Thank you, thank you. Grazzi. Grazzi. Nitolbok biex tgħix. Ek tkunu ttiqu terġgħu tisimgħu din il-kanzunetta titolbu inna edha fuq is-sistema tagħna hawnhekk irridek tgħix Joe D'Amico rċevejna ħafna messaġġi inki għal fariri fuq depressjoni. Fosthom kien hemm xi ħadd partikolari se naqrawh ma ovvjament wieħed eh, li titlob Paritu, aqra, aqra, aqra, aqra. Ġodda mi jkun importanti li wieħed bid-depressjoni bqajju l-medicina li kun tawk, li kunu tawk, eh. mux għalijat nistaqsi għal xaħat diħor. Le, mux ovvja, il-medicina eh, hija one step biex eh, tirregola ftit kif kun qed tħossok. Mux biex tfejqek, biex tirregola tikkontrolla tikkontrollok ftit. Imma mbagħad inti tittaħdem fuq din u. Dina dina x'inti għat li naqra di jew ma naqrawix. Eh, Ħana ngħidlek xi ħaġa, din xi ħaġa li għaddejt minna wkoll jiena għandi grupp fuq Facebook għal daw in-nies li jbatu b'mart mentali. Mhm. Sewa huwa private group biex ma jidħol ħadd fih. U kultant niltaqgħu biex nitkellmu u m'għandniex fejn niltaqgħu post biex nitkellmu. U darba ktibt il-Prim Ministru dak iż-żmien Joseph Muscat, mhm. għatlu isma' tina naqa' post niltaqgħu darba mhux ikun għalina ta' kemm niftħu u niltaqgħu darba fix-xahar. U l-risposta tiegħu kienet mhux aħjar tħalli dan ix-xogħol għall professjonisti u kienet weġġatni dik jiena. Il għaliex ħadd ma jista' jgħin lil min huwa għaddej minna aktar minn xi ħadd li għadda minna u tgħallem minna. U tgħallem minna. Esperjenza, l-esperjenza. Ek nifima jena. X'kien ġara ma ġo? U le, mux ma ma ma tani. U bdejna, un bat kont kellimt il-fader eh, Colin u bdejna morru niltaqaw il-mużew tax-xagħar. X'ismu dal-grupp ġew? Eh, Il-grupp huwa Heal Your Life. Heal Your Life Malta. Jista' jsaqsik biex jkun jista' Iva, eh, mela, mela, mela, mela. Mela, u għax kont faninsa u l-Child Care Paddles ta' Child Care Center Marsa. Semmejtu iktar kmini. L-aħħar naqaw. Mela, eh, għamlu tfal, għamlu tfal. Dak reklam. Wasanna kważi fit min ta' program xejn mm, selli għal daw kollha għadda l-ħin notara qudiemek għaressa. Eh, notara? Ija, notara. Notara. M'għandix insaqsik. Xejn, żgur. Issa wara kif kif jispiċċa l-programm nsaqsu saqsija. Mela, għax issa titolbok il-flus fuq ir-radju. Tislija lil ħafna mis-semija ma sibċettela ġew. Ma sibċettela. U mhux inti toqgħod titfa' xaffariet fuq in-nies, eh. Eh, joqgħod jittimbra n-nies. Eh, tafu kemm jgħid kemm tagħmel ġid Medium Splitter idebona. Minn hawn ftit se tkun ma' Marisa waqt il-programm One Magazine. Mela kellna ħafna messaġġi ġew vassallu insomma Beatrice Spiteri kellek il-Meri Ellul Seguna. Ehm, well done to a great program with Joe. Eh, zammejta fil-kċina tisma' għaltlek Umbat kena happy birthday bil-lest. Kmini. Eh, Tajdix ħatoqot taqrom kolla. Teenager ħaterġa s-sir għaltlek, għandek il-marika ta' bona, nżomma proset, kelli l-Charles. Eh, li għalli jisma, toqdix bi kbira ħadlek il-program, kien ħadin nazzalzet kollu fil-barbecue. Ejwa, x'dak id-binna, nselmulu. Ġurnata tajba. Ġo, mela għantik rigal tal-li ġejt, tifkira vera, għandek rigal tifkira tal-li kont maħna fil-program taħt l-umbrella ħadna gost. Nisimgħuk fil-ħin ta' filgħodu ġol għaliex normalment aħna nisimgħuk fil-ħin. Dik oħra ta' qed nara l-messaġġi li rċivejt, jien ma nirċivix daqshekk messaġġi ta' flaxija. Kun nar ta' tlieta fit-8 u nofs Banana Republic fejn doqqu biss kanzunetti Maltin. Kanzunetti Maltin u kanzunetti rari. Iva, It-tlieta fit tminja u nofsa fil-għaxija. Iva. Ikun hemm xi ħadd hekk. Ikun hemm eh, kif ninsa kemm ninsihom jien l-ismijiet il-mara tiegħi. Sonja, Sonja, Sonja, eh, Sonja. Jiena naħseb għalhekk ma tantx irċivi messaġġi ikun hemm Sonja. Irid ikun hemm jiena miegħek. Jista' jkun. Ara meta tkun marejt irċivi ħafna. Mela kif. Iwa ħanna xtajtni. Ah, Darriħ malizzjuż jismu, umma poeziji. Illi fih interessanti illi għandu kodiċi fih dak il-ktieb kif tiskenjah bil-mobile jaqraħomlok daw il-poeziji li fih hija. Grazzi għal Horizons, grazzi għal Horizons. Ringrazzjak. Illi joffrin dan il-ktieb. Mela aħna l-appuntament għal miegħek ġew ikun għal-għada fit-8 nofsu Sonja. Ma ħana ġawna nkomplu. Għada, ma Sonja. Ma Sonja.